Mebusɛm. Hello, good morning.
Hello, me to nka o. Uh, what me nka o? Ọdọ ẹ ti sẹ. He, hello, what me nka?
Bọkọ mpatsọ lowa TV set ni ma mi wáyé.
Yeah, me too nka. Okay. Me pa cho, wa ware? Me busa mo te me nka? Eh, me pa cho me ware. O ware da?
Me ware da, me wo nso da. Me pa cho lady bi na yɛse wo kɔ ware no no. Wokae? Wobɛkaa sɛ nkyɛɛ bi a. Mepa kyɛw mekae, mekae, mekae. Ah, na, aha.
Na ɛyɛ awareɛ anaa na ɛyɛ dɛn? Eh, meda ase, ma menkyia Royal TV atiefoɔ nyinaa. Yɛgye wo so bɛmɛn.
Eh, mepa kyɛw na ɛyɛ sini. Mm. Ah, na ɛyɛ sini. Na mm. mesɛ maka saa asɛm wei wɔ eh, platform ahodoɔ bebree so. Mm -hmm. Na akyiri mu. Ahyɛaseɛ no me ara me kaa sɛ ɛyɛ nokorɛ because sɛ as an ambassador for foundation a yɛfrɛ yɛn Rising Hope Foundation yɛ ɔpɛ asɛm wei mu nokorɛ no yɛ office wɔ Eli Abase yɛ president ɛyɛ Kissi Kankam yɛ vice president Deborah Ahane Office no wɔ Idai Abasi nti ɔmo ɔmo yɛ me ambassador no me yɛ ne sɛ okay saa mmɔfra yi a ɛɛ mo de ato mo ho so sɛ yɛn nyinaa yɛ mmoa na yɛn hwɛ wɔn asetena mu nneɛma no mahu sɛ ebi mo wɔ hɔ a ɔmo wo saa nkɔlaa no bi a ɔmo yɛ ɔmo ayakayaka deɛ Ebi mpo hɔ wɔ kora ba fie a, na ɔde abɔfra no resie. Ɔmpɛ sɛ yɛbɛhu sɛ obi saa wɔ fie hɔ. Enti yɛnyɛ biribi because ɛnnɛ deɛ nipa hwɛ no n'ani soɔ no, ɛyɛ a ɛkɔ n'adwene mu kyɛn deɛ ɔretie, ɔde n'aso tie. Enti yɛnyɛ mu biribi. Enti me ara mede concept bi baeɛ sɛ, Maame bi a wawo mmaayewa bebree, na wɔn nyinaa ho sisi wɔn ho so sɛ nea wote TV so, ho fɛfɛɛfɛ yi. Ɛfa me nyɛ example. Na baako a yɛka ne ho asɛm yi, Abena Boatema, ɔno nko ara na ɛsɛ Betema Toduwon, but story no mu no, at the end, ɔno na enyaa awareɛ ɛma abusua no nyinaa bɛsesae, a na maame no, mmaayewa no a aka no koraa no a n'ani da wɔn so no, sɛbe wɔn no antumi amfa abusua no annu mpɛnprɛnso a wadi no duru yi. Saa na na story no teɛ. Enti story no mu no, yɛyɛɛ wedding ma yɛtwitwaa pictures. Enti sɛ tena ase no, na yɛahu sɛ, oh, Asɛ wohu sɛ obi wɔ hɔ otwaa picture a na wa wa sɛnde social media nti sɛ tenaa so no na radio stations frɛ yɛhu picture bi yɛse wakɔ ware girl bi nti ɛhɔ no mekɔ ka sɛ daabi a na ayɛ sɛ adwenpɔ koraa yɛde yɛ movie no ahaa ya ya yasɛe no Because wopɛ sɛ nkwadaa no nya fefre, wopɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ wɔn nso yɛware wɔn a ɛyɛ yie, wɔn nso yɛ nipa. Na wosan kɔka sɛ ɛyɛ movie a. Nti later kora yɛdecidee sɛ okay movie no koraa yɛmfa mma. Sɛdeɛ nkurɔfoɔ afa no no, wɔmfa no saa ara to certain time bi. Ɛna afei wokɔ interview a nkurɔfoɔ bi push wo, woaware. Na ɛwɔ sɛ okay yɛayɛ aduru baabi deɛ a yɛkyerɛ mu sɛ sei na na ɛteɛ.

Na ka me ka mebɛka ne twi meka full stop a nkurɔfoɔ bɛdidi ma te ka mebɛka ne twi so wɔn bɛyɛ me mepakyɛw awareɛ no kɔɔ so wɔ he fa time a na mo twa movie no ɛkɔɔ so wɔ he. Mepakyɛw movie no ho nneɛma nyinaa a mo huiɛ no na ɛyɛ nkɔkɔɔ. Ok wo nim maame bi a yɛfrɛ no ma maame afiase ɛwa. Maame afiase ɛwa maame no a ɔkasa no. Ae wo ni no. Me ba sɔɔ daabi. Mepakyɛw maame no so watɔ car atɔ fie de ama wo mebisa wo adɛn na ayɛ nipa bɔnesɛm saa Oh maame. Afei de yi wo ho ano. Ɛyɛ defamation of character a baabi a maame wɔ yi no mehu no a mede no bɛgyina no na deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ me maame bi wɔ nkɔkɔɔ hɔ a yɛkɔ hwehwɛ abena aboa tema no me na mekɔ ne hɔ ɛna mehuu sɛ akwadaa no ɛkɔ school ɔnam school kwan so a ɔkɔ na mesɛ akwadaa yi yɛ Eh rising hope foɔ yɛ yɛ nkora yi a yɛ hwɛ ɔmo biaa yi but ho sɛ saa nkora no wode ɔmo bɛ tu kwan a yɛ a na ɔmo ho ahomete nti ok ɛneɛ eh yɛn yɛn mu no nkora na ɛwɔm no kora ɔmo susua wei no na asɛ wanyini kakra nti yɛ story na wɔsɛ yɛde no yɛ nti meka kyerɛ me maame no yɛ frɛ no Greta kaa mo pɛ sɛ mo ne no kasa kora no a yɛ bɛ ma mo kwan ɛna ɔno wa di animu kɔ srɛ akora no wɔ ne maame hɔ. Maame no ɔkasa nyɛ ne ba ne akwadaa no o. Na mate sɛ yɛse ɔno ɔyɛ actress a ɔwɔ guild bi mu wɔ hɔ. Ɛna me maame no frɛɛ me sɛ ɛɛ ɔno na boy bi nso te ne nkyɛn yɛfrɛ no Solo aba ne nkyɛn sɛ seesei me trɛnde wɔ social media nti ɔpɛ sɛ ɔyɛ story bi fa me ho na nka ɔde boost ne YouTube channel. Tiawa. Ɛna me se ɛɛ story bɛn saa na ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Ɛna ɔkaa deɛ yɛahu yi kyerɛɛ me na mese m'ani nnye ho because ɛyɛ sɔre a ɛno ɛho asɛm akɔ akɔda. Ɛna wo ɛnyɛ asɛm pa na wobɛka afa ho, wobɛka asɛ magyae na ayɛ controversy ne adeɛ, m'ani nnye ho. Nti maame no bɔɔ aberanteɛ no amaneɛ sɛ, wo nua panin sei adeɛ no n'ani nnye ho nti mɛmfa mma. Asɛm a meteɛ ne sɛ aberanteɛ no se ɛneɛ wabɔ ka na atwa nti memma no three million. na ɔnnyae. Ɛna maame no nso a mɔ maa neɛ ɛna ɔbɔ mo amaneɛ nso a kyerɛ me yɛ me me ntua because me nkaa sɛ kɔyɛ story fa no nti ɛhu yɛ ne sɛ wa postu adeɛ no me wɔ hɔ a na nkorɔfoɔ frɛ me sɛ ah maame bi abɛtena social media sɛ wa se wo ɔse wa ma ofie ne dan ne but maama no anha me koraa because deɛ ɔde no adeɛ ɔde bankum na agyeɛ Tiawa. sɛbe sɛ wa ma me fie na wa ma me dan a agyapadeɛ a ɛte sɛɛ no Ɛnyɛ wo nko ara na abɛtam bi kyerɛ baabi de ama me, ɛnde abusuafoɔ nim ho bi. Ɛnna sɛ wo nko ara koraa na ade maa me a, ɛyɛ wo dea, wɔbɛtumi aba abɛgye w'adeɛ. Enti deɛn nti na social media na wokɔtena ɛkata? Na me, deɛ mahunu wɔ abrabɔ mu ne sɛ, sɛ nipa, Nyame nya n'adwene sɛ ɔpagya wo a, nkurɔfoɔ nka wo ho nsɛm. But ɔmma wo nsi so ɔpagya wo pɛ, Na afei different wama ne ho so ɔyɛ ahomasoɔ deɛ menim no wɔ twerɛ no mu sɛ deɛ ɔma ne ho so no Awurade brɛ no ase na mmom deɛ ɔbrɛ ne ho ase no Awurade ma no so yɛfiri kaa sɛ meyɛ ahomasoɔ nyɛ nnɛ ɛno akyi nyinaa na Awurade pagya me ɛfiri he
Mebisa, medeɛ ahaa maame. apartment bɛn na wote mu? Mepakyɛw se. Wo o rɛnte full house anaa flat anaa one room self contain. Wo se me rɛnte deɛ a. Ah apartment bɛn ɛna wo te mu ankasa. Ah mepakyɛw ɛyɛ yɛ ka ne sɛn chamber and hall self contain. Ok wo ara na ɛde maa wo anaa wo ara na wo rɛntee yɛ. Mepakyɛw me ara na me rɛntee maa deɛ. Ɛde mfie dodoɔ bɛyɛ sɛn. Oh me rɛnte saa dan yi ansan koraa a ɛyi Jesus character yi ɛfa maa me na matumi arɛnte biribi saa na mete single room mu. Mm ok na girl no a wo ne no yɛɛ saa movie no wawo anaa? Me pakyɛ ɔnwoo da. Mm ɔnwo ɔnwoo ntaafoɔ? Ɔnwoo ntaafoɔ ne nyinaa yɛ story no mu deɛ nti ɛmaa nkwadaa no baa mu no ɛka story no ho sɛ Obi wɔ hɔ a, ɛyɛ a na ofii sɛ saa nkwadaa no betumi awo, na ɛyɛ saa ara na wɔteɛ. But yebisaa dɔktafo animdefoɔ bi a wɔn nso kyerɛɛ sɛ no, nkwadaa no betumi awo a wɔnnya that trait no bi. Enti ne nyinaa wɔ some kind of education bi a yɛputuu no into the movie.
Enti mebisa, wohwɛ a obi na ɛhyɛ akyiri na ɔpɛ sɛ ɔbreaki wo down anaa? Deɛ ɛteɛ ne sɛ, wohu sɛ ɔka Isaiah chapter 53 a, ɔho? Mhm. Ɔse Yesu Kristo, ɔbaa asase so, yɛyɛɛ no ayɛyadeɛ, nso wammia n'ano. Meɛ m'adwene sɛ merenkasa asɛm wei ho, na mahyɛ nkɔm bi ato hɔ. Mm. Maame no ankasa bɛba m'anim. Me mpaeɛ a mebɔ nyinaa no, ɔntumi nna. Mm. Nipa biara a wayɛ n'adwene sɛ me mɛbusɛm

Mɛsɛm no na ɔnyɛ yie because ah baabi a baabi a mekɔ no Nyame na de me nam ɛnyɛ nipa abasa Nti ɔmo nyɛ careful Nipa bi a na ɔwɔ adwen wo deɛ ɛnkyɛ mobɛte me nka Mɛbusa me yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ Wo se. Tie me wogye tom sɛ ɛɛm woyɛ greedy ma menka twii no woyɛ adufuru pɛ Me, Ɛno deɛ yɛnte nkyere nkamfo ne ho. Ebia wɔn a wɔne me resan na ɛbɛhunu sɛ meyɛ greedy anaa menyɛ greedy. But deɛ menim ne sɛ Ghana ha no nnipa mpɛ nokorɛ. Me nso meyɛ type a wo su o, wo sua o, mɛtumi ne wo anante awerɛw dinn. Ɛduru berɛ bi na ɛwɔ sɛ nokorɛ no meka kyerɛ wo a, mɛka akyerɛ wo. Ɛnde yɛwɔ nkorɔfoɔ bi wɔ asase wei so a woka nokorɛ kyerɛ no a, oh, woadidi m'asɛm. Wama me ho so, wama wo ho so. Ok, wo nim Director Jones Agyeman?
Me pakyɛw me nim no paa. Ok, ɛyɛ dɛn ɛna ɔno koraa mpo abɛka nsɛm afa wo ho sɛ woyɛ adufuu pɛ because obi na wɔde saa series no ɛbaa abɔnten ɛkɔɔ abrokyire kɔtɔ, Sarinko na ɛkɔɔ abrokyire kɔtɔɔ ataadeɛ nde baaeɛ na watumi akɔtɔ bi ɛde wig ahyɛ wo ti na ɛneɛ wo nsraa wo ho na wose wo reyɛ Yesu Ɛyɛ dɛn? Maame, Sit down ɛ, ɔno n'asɛm, ɔno n'asɛm deɛ mempɛ sɛ mɛka. Wonim deɛ nti a? But asɛm baako na meka akyerɛ no. Psalm 37 verse 12, Bible se osusu ɔteneneeni ho asɛmmɔne, Awurade te soro na ɔsere. Mempɛ sɛ mɛka nsɛm bebree na ebia ama no akɔ akɔpa. Meyɛ nyansafoɔ, nti wodeɛ ɛno deɛ yɛmfa nsi ha. Na deɛ nti a meka. Sit down, te ho kakra ma me, why?
Te ho kakra ma me. Wonim, wohu sɛ ewiase ɔho, seesei social media nti no, obiara wɔ nsɛm a ɔɔka ne deɛ ɛdee too so ne ade, nti wodeɛ te ho kakra bi, cos yɛse woyɛ greedy. Mepatwɔ medase, ma menka kakra bi mfa ho. Ɛmma ne sɛ adwuma no ne yɛwɔ mu, na adwuma no me mekɔ joinee Big Joe Production, ɛyɛ Joseph Mensah, ɛna akyire mekɔɔ Yi Ani Yi. Saa time no nyinaa na Director Jones Agyemang eh Ɛna ɛba hɔ bɛ direct Nti na me pɛ sɛ me yɛ dɛn me di n'akyi eh Because saa time no mahu sɛ Kwaku maa me didi n'akyi a eh Nneɛma ɛkɔ yie Na yɛ yɛ bɛ di director no akyi no eh Yɛ nhunu nipa adwene mu deɛ But ɛtɔ da a nneyɛɛ bi kasa kyerɛ wo Me hu ne sɛ eh Na ɔmo wɔ adwene bi sɛ okay Anaa ɔmo yɛ ma nipa hunu sɛ Yɛɛboa wo. Mpakyɛ wo tie. Ɔdɔ me tie o paa.
Ɔmo mu paa no, ɔmo mu paa no, yɛnyɛ boa ne yɛpɛ se yɛboa wo. Sɛ Kwadwo Nkansah ne Kwaku Manu ne ne nya problem a, na akɔyɛ sɛ o eh woyɛ adeɛ kyɛn wɔmo eh wo bɛba wo akɔ school woayɛ sei but ɔmo bɛɛ na ase yɛn nhyɛ da nhia wo. Mehunu mehunu saa deɛ no. Yɛnfa ɛno nto nkyɛn. Yɛbɛyɛɛ series bi oh prof ɛwɔ mm. UTV. Mm. Mebakyɛ mo misa director sɛ minya 10 pesos koraa wɔ mu a.
Ɔdɔ mi tie o. Na obi a mimi play mimi play ɛɛ eh, yɛka ne sɛ lead role. Mefa kaa firi nkran ɛbɛ Kumase. sɛ yɛretwɛn me. Meduu Kumase Prɛsa nti mesan faa drɔpin kɔɔ kuro bi de kyɛ pee ase. Mekɔduu hɔ taxi dɔ fa sɛ ɔbɛgye seventy Ghana. Ɛna mekɔɔ production manager hɔ sɛ sei na taxi driver no reka. Wɔka kyerɛɛ me sɛ wɔn nkaa sɛ memfa drɔpin mmra. Mepakyɛw wotie asɛm no yie? Ɔdɔ metie o paa.
Ɛna meka kyerɛɛ no sɛ oh mepakyɛw ɛnea mewɔ fifty Ghana nti monsɔ me so twenty na memfa mma taxi driver no. Wobɛgye adi sɛ ɔmo anyɛ. Ɛma me me ne taxi driver no kasa ɛme asɛ ma yɛ taxi driver no number ankyɛ a na ɔregye me me fifty no no akɔ na wei nyinaa mu no a ɛrekɔso no ɛduru anwummerɛ ne ɛrekɔda a mo de me rekɔto dan bi ɛdan no maame ɛyɛ hotel ne yɛ hann a mɛtumi aka sɛ ɛyɛ forty Ghana hotel ɛna ɛɛ nipa mmienu na ɛda mpa so ebi mo ne mattress atotoɔ ɛna me nkɔ nkɔda hɔ bi. Ɛnna mekɔɔ darekta hɔ sɛ, Darekta, mesrɛ wo, ɛdan mu hɔ deɛ, wowura hɔ, na Barthouse no nso hyɛ mu wɔ hɔ, ate mu sɛ ɛhɔ ɔhye, na ebia yɛn nyinaa no, wɔn a ɛda hɔ nyinaa no, ɛyɛ ɔdɔ nti na wɔda hɔ, but me, meda hɔ bi a, ɛmmoa. Ɛnna ɔse, Wɔn kaa sɛ ɛhɔ na menkɔda, na PM no na ɛde me kɔɔ. Ɛnna mese, Oh, me koraa no, mesan ne obi na nam. Asɛm a darekta rebɛka ne sɛ, Deɛ me ne no nam ne deɛ, ɔnsomaa me.
Mepakyɛw ɔte aseɛ? Ɔdɔ me tie o paa. Mede year kakra because na nipa no wɔ hɔ ebia na nipa no koraa no wonim no ɛnfa ho nipa yɛn yɛhwɛ deɛ ɛtua aniwa ɛyɛ mfomsoɔ ebia na nipa no koraa yɛ producer bi a mede no rebrɛ wo anaasɛ nipa no me ne no nam no wonim nea ɔyɛ ma me ebia na meba hɔ nyinaa mekaa sika koraa ɔna ɛtuae nti sɛ wogyina m'anim wɔ aberɛ a nipa no wɔ hɔ sɛ ɛɛ ɛɛ deɛ ɔne no nam deɛ menfa ho a Ɛmaa me werɛ hoo because me dwen me ho sɛ ei nti ɛyɛ nkorɔfoɔ bi sei a anka saa na ɔbɛka akyerɛ wɔn. Nti akyire me frɛɛ no phone sɛ Daɛta ɛɛ nneɛma bi sei na ankɔ yie ɔka kyerɛɛ me sɛ wɔn a na ɛyɛ platform so ɛɛ wɔn na ɛmeki yɛn nti no sɛ wɔn no amfa respect ama yɛn nyɛ hwee wɔn a ɛwɔ abɔnten na ɛwɔ sɛ ɛde respect ma yɛn ɛno nso da nkyɛn Deɛ ɛbɛtwa ne tiaa nyinaa ne sɛ wobɛbisa sɛ, Series no a ɛyɛ no, asɛ nkorɔfoɔ mfa ho? Ɛdeɛn na ɛha obiara? Obiara nka deɛ ɛha no. Ɛna obiara se hwee nha no. Ɛna me record ba too mu sɛ, Daakye a, sɛ obi ka sɛ hwee nha no wɔ platform yi so a, they are being hypocrite. Ɛwɔ mu sɛ ebia nipa no ntumi mma w'anim na ɔmmɛka nkyerɛ wo sɛ, Daakye a, biribi sei ha me, but wo wabisa ne deɛ, ɛyɛ Nyame na ama wabisa, because wahu sɛ biribi rekɔ so. Na deɛ meka ne sɛ me nrepɔɔto obi. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ platform yi so a, yɛwie adwuma no asi kan ma wɔn. Ebi asɛ gyina me nkyɛn aka Director saa na ɔbɛyɛ deɛ a ɔfrɛ yɛ a yɛmma o. Me nso seesei no mabɛbɛn wo nti nneɛma biara a ɛmmoa no ɛwɔ sɛ me meka kyerɛ wo. Ɔdɔ ma me ntwe wo nyina kwan no mu. Ɛɛ Jones Agyeman ɛyɛ Director ɔkaa sɛ ɔde wo atwa Jesus Today wokae da? Mepakyɛw Jesus today no ɛɛ Toobo ɛnkenka koraa. toobo toobo toobo mebisa wo asɛm ano ayi ano ɔkaa biribi saa da. Me mekae sɛ nkɔmmɔ bi akɔso pɛn ɛwɔ office hɔ Na ɛdeɛn na nnipa ɛdeɛn na ɛbɛ tee ba yere ahoma tietietie yɛ ɛma awo ara kɔtɔ ataadeɛ no bi ɛde wig ahyɛ yɛ sɛ mi kɔtɔ pɔkele abrɛ wo na wa bleach wo ho na te sɛ wa yɛ ɛyi Mate hmm. mate na deɛ meka ne sɛ Wohu sɛ ɛtɔ da a yɛwɔ hɔ a, ɔfese hɔ a, ayɛ a na yɛdidi nkɔmmɔ. Yeah. Ɛna ɛyi, ɛyi Rev. Isaac Adu, yɛfrɛ no Paa Kwasi. Ɔno nso yɛ actor. Ebia ɔno koraa ɔnkae. Nti ɔbaeɛ na ɔse mɛbusa mede wo bɛtwa sini bi, Crazy Nwura. Nti ɔkaa saa no, Ɛnna me nso mekɔkae sɛ, O, me koraa mepɛ sɛ meyɛ Yesu live bi seesei sɛ yɛn gyidi di nkɔmmɔ. Enti ɛhɔ no, ɛkɔyɛɛ adwenkyerɛ. Ɛnna saa da no, darekta no nan ase na yɛwɔ, ɛnna ɔyɛɛ sɛ yebetwa. But ɛnna na meka sɛ, Ɛyɛ a na wɔwɔ adwene bi sɛ yɛbɛboa but yɛtumi ka. Ɔn sɛ Gattuso, Osuani Gattuso di m'akyi. Hello. Sweetheart me tie wo paa. Gatuso no odi makyi no was also in the same office a Gatuso ɔbɔ nnwom ɔwɔ talent bebree yɛtumi mpo ka sɛ oh yɛde wo bɛkɔ studio ɛbɛ record wo yɛde wo bɛyɛ sei ɛbɛyɛ sei na ɛda hɔ but ɛno no yɛntumi mblame wɔn pii because they also have family a wɔn dwene nti sɛ mewɔ anisoadehunu bi nanso wobɛtwa na wontwaeɛ a mepakyɛw me ara mekɔtwa no baabi a mayɛ mfomsoɔ. Ɛnyɛ obi na dii kan de wo wuram nyɛ Salinko na dii kan do wuram. Mo, mebaakyɛw deɛ ɛteɛ nie, Charlie Nko deɛ no, wɔfrɛ me sɛ memmɛyɛ boys a bɛnyɛ no o. But na mewɔ eh, oh prɔf no mu nti no, na me yɛ hɔ, yɛn nso yɛ devote yɛn time nyinaa maa Jones. Ɛduru mmerɛ bi a, Jones tena asie almost six years, ɛna Jones ho nti no, na nkorɔfoɔ use me. Directors bebree atare bedi ako eh Isaiah Nyanmekyɛ ɛyi Isaiah K Appiah Most directors no a ɛwɔ din wɔ Kumawu fraternity mu Justin Keba nso yɛ mmisa obiara nni nso mi da Nti aduru mmerɛ bi maa Jones koraa kɔɔ abrokyire ɛmaa ɔno abaɛ ɔbɛtee sɛ nkorɔfoɔ bi atena Pa Thomas soro hɔ sɛ sɛ Jones sɛ ɔde mɛbu sɛ mmɛba ɔde no bɛba amea hwɛ wakɔtena abrokyire Nti me mɛhunu sɛ Jones deɛ Me, me deɛ ne wo. Enti adeɛ bi nkɔ yie, adeɛ bi a ɛbɛma yɛn asan abu deɛ, ɛwɔ sɛ meka nokorɛ wɔ mu kyerɛ wo. Mm. Ok, yɛde hɔ no aba awieeɛ. Yɛnhwɛ adeɛ bi. Wohu sɛ woregu Jesus ho fi? Ma'am, ɛhyɛ ne sɛn ho? Wonim, wei deɛ, me, Agya, menkae biribiara koraa no, nnansa yi ɔbaa bi de ne ba baa wo hɔ sɛ ɛɛm, ne ba yare ne adeɛ. Woka kyerɛɛ no sɛ ɔmfa no nkɔ G, ayi, Ɛka ne sɛ, Thirty seven. Thirty seven, Maame no kasa ase, ne ho ntutu ntutu. Mabusɛm, anyɛ biaa. Tie me, ɛnsere, ɛne m'ani abere. Mabusɛm, imagine sɛ sɛ wobɛtena me me platform yi so, wahu, na mekasa se mabusɛm ho ntutu ntutu a, paatwo w'ani bɛgye ho? Awurade a, wotie. Nea ɔdɔ me nti.

Sɛ wo kenke spiritual a wobɛhu sɛ adeɛ no a yɛ yɛ no ɛyɛ deep ɛnyɛ just normal short movie. Saa particular video no a wo ka no ɛno nti koraa yɛayɛ adwene sɛ yɛsɛ yɛtwa video bi a yɛbɛyɛ in depth explanation there is reas more reasoning into it ɛnɛ nipa bebree yare mepakyɛ wo tie Nyankopɔn nim sɛ bɔne nti nipa bɛyare na ɔse Monni aduaba no na momfa ahahan no nsa yareɛ. Tiara.
Yɛwɔ yareɛ bi wɔ hɔ a, ɛnyɛ mpaebɔ nko ara, ɛwɔ sɛ wode aduro ka, na wode mpaebɔ aka ho. Sɛ woanyɛ no saa a, na ɛte sɛ deɛ wowɔ gyidie nanso wonni nnwuma. Nanso ɛnnɛ, obi yare, ɔde akɔtena asɔrefie da hɔ saa sɛ mpaebɔ, mpaebɔ, mpaebɔ. Dabi. Ɛhɔ no deɛ mebu sɛ mete aseɛ but sɛ wobɛka akyerɛ obi sɛ obi ho ntutu ntutu even though m'akoraa koraa me ne no te, sɛ nkɔka kyerɛ no sɛ ne ho ntutu ntutu a ɔngye ntom. Ɛhɔ no kyerɛ mu. Mepakyɛ tie. Ɛno, ɛno, ade no a yɛyɛ no, ɛwɔ sɛ yɛde anigyedeɛ ɛka ho. Ɛnnɛ wohu sɛ bonsam, ɔde anigyedeɛ ɛtwe Nyame mma bebree, yɛnka no sɛ entertainment, Obi a obi koraa say the industry is a back yard for Satan nti ɛwɔ sɛ yɛn a Nyame dom so ɔde ne nsɛm ahyɛ yɛn anum no yɛn nso yɛ fa the same anigyedeɛ so to Nyame mma adwene because wo yɛ den a nipa pɛ entertainment.
Na mepaakyɛw o, wo pɛ entertainment a ɔho na wo ka wo gu obi ho fi, wo sɛ entertainment ɛyɛ asere as
Mepaakyɛw, mepaakyɛw, wo kasa manka bi, wo kasa manka bi o, ɛna me bisa wo ase nti wabɛ tena me ha, ɛna me ka sɛ wo ho ntutu ntutu, mepaakyɛw o, platform kakraka wei so w'ani bɛgye ho? Ɛno deɛ Wontumi nka saa nkyerɛ me because saa time no act bɛn na ɛkɔ so a wobɛka saa sɛ me ne wo di nkɔmmɔ no ara so mehu tutututu. Ɛyɛ insult but this is a drafted drama bi a yɛyɛ a nipa no a meka kyerɛ no sɛ ne ho ntututu no ɔnim deɛ nti a meka saa ɛnyɛ sɛ ebia mehuu no no ara na mekɔka kyerɛɛ no sɛ ne ho ntutu. The person know sɛ yɛɛyɛ biribi just for entertainment nti sɛ me ba wɔ hɔ na ɛyɛ creative bi na yɛ create sɛ oh yɛɛyɛ biribi a entertain ne yɛyi viewers na wo bɛka kyerɛ me sɛ me ho ntutu a menim sɛ oh yɛ ate anaa yɛɛyɛ biribi but me bɛ guarantee interview all of the sudden na aka sɛ me ho ntutu a ɛnneɛ sɛ wo tan me ɛno deɛ woapo me wɔ hɔ a me mɛpo wo. Eh, asɛm si a na ɔnya aboterɛ, wate? Ɔdɔ, na wo ne, wo ne Sally nkɔyɛ adwuma no, na ɔtua wo ka sɛn? Ɛnnɛ mede wo ba awie, na woagye, ayi, program no nyinaa, nti wowie a na wabɛtua ka, Ae, why? ae, yoo, mate, eh, Mm. ma menkyea Sally nkɔ baabi biara a ɔwɔ. Okay. Eh, sɛnea ɛteɛ biara no, eh, character yi a ɛtena nie, yɛfa baabi faa no hɔ, na Mm. me nua no, wanhunu nneɛma hantɛre. Mm. Me, Nyame deɛ, da biara meka m'asɛm sɛ, sɛ me ne obi redi asɛm, na me firi sɛ me tiri mu fitaa a, ayɛ a memfa ho, ɛno na Nyame nam so a ɔde me rekɔ no. Mepakyɛ wo tie. Me nua no frɛɛ me sɛ memmra na memmɛboa no adwuma, na meyɛ sunsum sɔfo. Ɛna me me kɔ no me me me ka kyerɛ no sɛ sunsum sɔfono nkorɔfoɔ bebree ayɛ nti a na m'ani nnye saa nneɛma no ho but all the same no waka a mɛba na me wɔ program bi a mɛ design sɛ mɛyɛ no YouTube sɛ asɛmpa kanea nti me wɔ kanea bi me de bɛba ɛna me de m'ataade bi a m'apam no te sɛ Roman Catholic nso kɔɔyɛ me ba so tie asɛm no yie o. Ntsi me mekɔduu hɔ no nna ɔse dɛ mma mennhyɛ me deɛ no na menhyɛ Jesus costume wei, ntsi I was confused sɛ ah na nsonsonsɔfo na wode ataade wei maa me, nna ɔse memfa ɛno no nhyɛ. Meda Nyame ase na meda no ase sɛ Nyame nam ne so de ataade no yɛɛ dɛn? Ɛhyɛɛ me. Ntsi wɔde ataade no hyɛɛ me na mese oh. Ɛnneɛ ɛna mekae nkɔmmɔ no a na meka sɛ yɛne Isaac ayi Rev ayi Reverend Adu Nee di no wɔ Director Jones office hɔ no. Ɛna mese oh, me koraa mewɔ plans bi sɛ mɛyɛ Jesus comedy bi sei. Mepakyɛw wotie? Ɔdɔ me tie o paa.
Ɛna mese mɛkasa. Mɛka enti me meka kasa no wɔ set no so a na nkurɔfoɔ ahyɛ aseɛ asɛ na wɔresere. Afei obi koraa kɔgye ne wifi a, Mawura ase, madi a mema me. No ho nyɛ yɛ da ndeɛ na nso too mame ma me nkasa sei na ɔse o ɛyɛ ɛbɛfa ɛna nyame dom so yɛ nyina ɛyɛe afei ɛkɔdaeɛ adeɛ akɔ viral menim deɛ ɔde kɔ too social media by me deɛ menim sɛ awurade wɔ kwan ɔfa so yɛ n'adeɛ nti mede bɛtoo me service mu sɛ. Question no a mebisaa wo no wo dodge no na ɔtua wo ka sɛ. Mepɛ sɛ mekyerɛ wo nneɛma mu yie, wodeɛ bisa question no bio, ebia wopɛ no sɛ ɔfa.
Tɔfan yɛ dɛn? Tɔfan yɛ dɛn? No no no no me se wo ne Salinko yɛ adwuma no na otua wo ka sɛn? Mepakyɛw ɛɛ me ka sɛ yɛ agree on a certain amount a ɛyɛ mfomso ɛɛ ma matwa ntorɔ. Ɔfrɛɛ me no Kwaa Pia yɛ me danseni medi kan ne Kwaa Pia dii ho nkɔmmɔ sɛ Salinko ne sika tua yɛ sɛɛ na ɔse ne sika tua deɛ Sɛ meka sɛ medi akyire a, me ne no bɛnya problem. Me nfɔgɛte biribiara na menhunu sɛ nkan no a maba no, eh, ɛyɛ fake. UTV no yɛ big platform na menyɛ, eh, adeɛ no. Ɛna mese, Yoo, mate. Enti mebisa Asadenkɔ no ara the same day sɛ, sɛn na ɔde bɛma me? Ɔse, Oh, me nua, mɛma wo, mɛma wo three hundred Ghana cedis. Biribi da no ase a, na wobɛkae sɛ me meyɛɛ adwuma. Ɛno koraa na ɛnyɛ long series no, ayɛ te sɛ court, court te sɛ Kejetia vs Makola no. Woka kyerɛ me sɛ Ricky biaa bɛgye me saa a, memfae. Adɛn na me mebɛyɛ w'adwuma a wobɛma me 300 cedis? Ɛna ɔse oo ɛnyɛ hwe na nso okay, me deɛ me no mafa no sɛ mebɛyɛ ama me nua nti nyɛ problem. Ɛna mekɔyɛe. Yɛwieeɛ no, Ɛna ɔde three hundred cedis maa me, kɔ afei koraa na mesee ɔte five hundred cedis, me ba kyɛɛ three hundred cedis. Ok, na ɛyɛ every month anaa na yɛ sɛn every day? Wohu sɛ me me kɔɔ hɔ no, me first appearance no, ɛne ɛne sɛ ɛkɔɔ viral yi o. Mm. Enti no, yɛankɔ negotiation biara sɛ anka menim sɛ series yi deɛ, episode biara no, ɛne ɛtua ka. Ebia yɛyi no TV so thirty minutes biara na wobaa mu a, ɛne ɛtua wo ka. Mm. Anaasɛ ɛyɛ nhyehyɛe a wo ne nipa no bɛkɔ. But mm. ɔno ne deɛ ne sɛ yɛba church no so na yɛ four days ne yɛwie a yɛwie three hundred cities na mede bɛnya akwan. Mm. Nanso nka mete megye akatua paa no a anka menyɛ but me na mefa no sɛ o ɔyɛ nnua nti menyɛ adeɛ no mmoa.
Mm. Metie o paa. Ɛhɛɛ nti me sɛdeɛ wopɛ wo answer no ɛm sɛ saa na mede ama wo no. Yɛse obi tru kɔhwɛ nkwa a yɛnfa no nkɔhwɛ owuo. Wɔn na introduce wo wɔ Yesu sini mu. Ɛdeɛ na ɛkɔtee bayerɛ ahoma mu yɛ a ama bayerɛ ama akɛse yɛ a wokɔ pam ataadeɛ no bi de wig ato so de bible ato so sɛ na woyɛ Yesu. Mo, mo, deɛ ɛteɛ ne sɛ ataadeɛ no a na ɔde maa me no Ɔkaa sɛ mimim pipi sɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi ahwɛ so yie. Ɛna Sunsum Sɔfo no a ɔfrɛɛ me no nso no, na Christy nkuta wɔn, but wohwɛ wohwɛ ne nneyɛɛ a ɔyɛɛ no wɔ church no so a, na ɔnhyɛ da nnim line pa a ɔde reba. Nti no, mebisaa no sɛ me sins bɛyɛ dodoɔ sɛɛ? Ɛna ɔse oh, ɛbɛyɛ bɛyɛ five sins. Ɛno koraa nti na ɛmaa mehuu no sɛ oh, eh, saa three hundred no anyɛ biaa megye na mede tɔ credit koraa na ɛbɛboa, anaasɛ menyɛ mma me nua. But ɛkɔyɛɛ sɛ me kasaa saa line no a set no so na obiara ani agye no ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ ok me ara koraa me ncreati jeans no bi because ohu no sɛ meyɛ bebeleka a mɛtumi acreati nti ɔwɔ hɔ ara a ɔbɛka no koraa a na mafrɛ no wo nua yɛhyia biom a yɛbɛtwa biribi sei ɛwɔ hɔ a na ɔno nso afrɛ me yɛbɛyɛ biribi sei but yɛwɔ jeans bi wɔ hɔ a meka kyerɛ no a ɔse ɛbɛkyɛ Me te nase because ebia ɔ rent camera ebia ne target ne sɛ day biaa no ɔbɛtwa bɛyɛ 15 scenes but ebia scene bi wɔ hɔ a ɛbɛ prolong ama ɔntumi ntwa dodoɔ nti those scenes no ataade no bɛdi no hɔ no me meyɛ sɛ okay ɛneɛ ma mentwa saa scenes no because mahu sɛ abɛfa wɔ social media ɛnyɛ sɛ yɛde bɛhyɛ boys abrem but yɛmfa Nkurɔfo ani agye ho deɛ a yɛtwa a ɛbɛkɔ viral it's about me it's about boys abrɛ ɛno na ɔhuu yɛ o sɛ hwan na ɛfrɛ no o ɔka kyerɛ me sɛ wate o mede ato me nsa firi sɛ me me bɛtwa Jesus ntwii movie ɛna me sɛ o bra ɛno deɛ ɛyɛ sika kɛseɛ. A Minni saa sika no a mede betwa saa yi ni, but mede ato hɔ de wei no bi ato hɔ ama wɔn a wɔahu me status no ahu sɛ there is more to come, enti wɔnhwɛ ne mu. Ɛnna ɔkatee fon no. Mewɔ hɔ ara na ɔsan frɛɛ me sɛ memfa n'atade no mmrɛ no. Nokorɛ nie, na mewɔ Kumasi a atadeɛ no ka me ho. But mehwɛ abufuo no a ɔde rekasa no a, na ɛwɔ sɛ meka asɛm bi sɛ ɛbɛyɛ a n'akoma bɛba ɛbɛtɔ fam na me sɛ o me mɛba Kumasi ataadeɛ no wɔ Accra nti no meba a mede bɛbrɛ wo ɔwɔ mu a na ɔsan frɛ me sɛ ɔmpɛ nkwaseasɛm obi aka akyerɛ ne sɛ mede ataadeɛ ne twa biribi wɔ Kumasi na mennim na mede ataadeɛ no yɛ biribi ba abɔnten a ɛna ɔfrɛ nsuo antoa de bɔɔ dua. Na mise, Oh, Ra, woakɔ akyiri. Na ɔse, What? Makɔ akyiri sɛn? Obi nhyira yɛ wo nhyira. Seiseisei, saa nsɛm no a na ɔka no, na mente aseɛ. Because me, medi kan aba wo se sunsumsɔfo no, na mennim sɛ ɔwɔ ataade bi ma me o. Me, mede me deɛ a mapam no bɛyɛ me program no bae sɛ mede bɛyɛ, because sɛ woyɛ me nua, ɛyɛ yie, ɛyɛ me, ɛyɛ boys aberɛ. Enti adɛn na wo, wode ataade ama me, na sɛ me nso mede reyɛ biribi a, ɛno deɛ, wo, wokeka nsɛm bebree. Enti yɛsan tuu kaa, me ne manager. bɛhyiaa wo wɔ Eric Thelm adwuma mu. Ɛntwɛn. Ɛma m'anigya paw kyɛw biara na ɔsɔ wo de akyɛ. Nyansa maa me, wo ne obi nam na ɛyɛ adwempa mu. Wo na akyerɛ sɛ wo wo me ma kɔ fam, wode me ba Lamb Light. Na ɛɛ, nea bɛpa wo kyɛw a, Bible se wo nua koraa fom a, kɔ ne nkyɛn. So ahu? Yeah. Anka yɛafa wo kyɛw a woagye atom yi, ɛdeɛn biom na ɛbɛba w'adwene mu a wobɛsɔre afiri fie, adware atu ka, akɔtena baabi aguarantee interview? Ame ayɛ caption sɛ mebisa m de ataadeɛ adwane. Mm. Anso hɔ a. Okay, ɔdɔ, ɔdɔ tie, tie. Seesei, wo deɛ, ɛhɔ no, yɛmfa nhyɛ fridge mu. Menim sɛ me ne wo bɛyɛ one on one. Me, Mepaakyɛw, ɛdeɛn na woka akyerɛ wo fans? Nkorɔfoɔ kasa, even me, me koraa sɛ, wode Yesu anim twitwi fam. Wode Yesu a Mebisa wo, wode Yesu anim twitwi fam, ɛdeɛn na woka de a convince me? Deɛ me, meka, meka kyerɛ wɔn nyinaa ne sɛ, ɛfiri Nyame a.
Yebegyina. Mma wɔn nntie nea nkurɔfoɔ ka, na menim sɛ wo mu mufoɔ taa m'akyi. Obiara nkɔ so, ɛ-ɛ-ɛ, mma wɔn nntietie nsɛm a ɛwɔ akyire no. Nokorɛ biara a ɛwɔ sɛ ɛyɛ awareɛ, sɛ ɛyɛ me ne Sarinko issue, sɛ ɛyɛ Director bi asɛm no, nokorɛ a ɛwɔ mu biara no, Awurade deɛ ɔhwɛ akoma ne adwene mu. Mayɛ komm, menim sɛ m'Awurade Nyankopɔn ɔbɛko ama me.

Okay. Enti ka Yesu kasa kakra na me phone a mede me Vodafone line no ɛbɛto so frɛ me na yɛnni nkɔmmɔ. Ɛ. Na wo a, wopɛ sɛ wogye di me anaa? Mm. Na wo ne me nua Bishop Lumba too hɔ. Mm. Bishop Lumba, mekyea wo. Mm. Tie ma ne nkyerɛ ɔmanfoɔ sɛ meyɛ onipa bi, na deɛ ɔdi m'akyi no mɛyɛ nhyira. Mm. Meda mo ase.